हम वीडियो एक्सीडेंट में विश्वास के नहीं रहिए ना माँ खब के ना रहिए की आज देखियो हमरा लेल सुंदर संतान देलक बेटा देखो जाए जाए नहीं देव तो गेला माँ माँ, देखो ना जाए जाए हमरा कते अहाँ गर्जन के नहीं रहिए हमरा की की न गेली हा पेट पे तलिक लात मार लिए लेकिन उ भगवान आइ सुन गेले हमर आवाज एते सुंदर हमरा बेटा सही सलामत देलक हमरा हॉस्पिटलो नहीं जाए पड़ल आ आइ अहाँ कहैत रहिए जे तोरा बेटा रहे तो बेटी हेती देखियो कते बेटा सुन्दर जन्म में ना रहिए तब ना पता भेला हाँ माँ ये तैयार बनाते दुख दिलिए या आई वो रहती हमर दूल्हा विदेश नहीं गेल रहती तो हमरा एते दुख नहीं हेती एते दुख नहीं है थी। आय हमरा एते दुख दिलिए अब बेटा भेला तो एकासे में रहबी तू दे रहबे नहीं आब रहबे हम मगी कहियो तीन टा बेटी भेल छौ ए देखा न जा मुंह कनी हम नहीं देखे दे मुंह आग हम देखा न जा हमरा कते दुख देने रहिए आइ हमरा बेटा भेले त मुंह देखे ला आबै छिए नहीं देव देखे ला हम एक बार मुंह देखा न जा हम नहीं देखे दे नहीं देखे दे ऐ खोला ने घर देखा ने ता बच्चा के मुंह खोला ने ऐ बच्चा के मुंह देखबै ए भगवान ऐ जते दुख हम देने चलिए तकर डन हमरा यहाँ ध्यान देलकै

अपना पोता भेले हैं पोता भेले गेलिए ने घर के बार खोले ला मगे हमरा धकिया को ना निकाल देल के ने मुंह देख दे छे बच्चा को केना देतो देखे ले हमरा गाने हाँ? गाने से गाला लगे गेल। तोरा तो वीडियो एक्सरे की करा के लाइव दिलिए जे ओइ दिन से तू ओकरा गजन गजन कह देली हैं पियोज बाड़ी में पानी पटवले छै ओतब मारे छली पीटे छली हैं हम तो कहली जे कोना भए न जाए एरती मुंह देख दे छे की बाजे दिए

कदम करै छली मारै छली आइ ओकर बेटा रहती तो तोरा छोड़तियो हैं केहन शौक छली तू पर घरके बेटीके भगवान कृपासँ दूटा तीनटा बेटी देलकै आ तकर बाद बेटे देलकै तोरा म- हदो घड़ी वएह मन रहै जे फेर बेटिए हेतै बेटिए हेतै बेटिए हेतै हे हँ बड खुशी भेल गे। खुशी भेला ने भगवान देखियो छप्पर फाड़ि कर देलकै हे सौसे गाम के लोग उलहन देने रहे ओता के मुआ आँखि नहीं देखबी आज देखलिए पूरे गांव भोज करबे एकदम खुशी से बौआ के खबर केलह विदेश में आई क्या हाँ आइ फोन कऽ के कहि दिह जे बौरे बेटा भेलो हमरा हम दादी भेलियो बुढ़वा दादा भेलो कहबे कनी पैसा तैसा पठा दे भोज करबे हाँ से कहि दिह ओकरा आब छठियारी के भोज करऽ पड़तै ने बड़ी दिना क्या देबे छठियार दिन नहीं खाई छे लोग छठिया दिन नहीं खाई छे नहीं। बरही दिना करबा बारह दिन जे हेतै बढ़ी पुरतै ने हाँ, हाँ। पूरे गाम भोज कए देबै जाय जाय बोला देबै ले तो हम जाए छी अखरी कहे ले लोग सबका तब ने सौंसे गाम लोग उल्हान देना रहतै हाँ। देखता आ पोता के भोज भेला ठीके कहलो ओ भोज करबै खुशी में